Ok, dann géing ech Iech e grousse Merci soen am Numm vun eiser Fraktioun, dass Der heihinner komm sidd. Voilà, jo, Merci. A mir waarden, de Kameramann vun rtl kënnt nach, mee voilà, mir fänken awer schonn u. Mir wëssen net, wéini en ukënnt. Jo, mir stelle fest, dass et an der Welt brennt, mee dass an der Chamber zu Lëtzebuerg Stëllstand oder relative Stëllstand ass am Verglach mat deene Krisemoossnamen, déi mer bréichten. stelle mer fest, dass dat, wat d'Chamber u sech vu Moosnamen hëlt, wierklech einfach net duergeet. Mir gesinn, dass et kee Gefill vun Urgence gëtt an eiser Chamber, an eisem Parlament hei zu Lëtzebuerg, ugesiichts vun deene ville Moosnamen, déi mer u sech bréichten, Urgencen a Krisenmoosnamen, déi mer bréichten, sief et am fir de Klimawandel ze bekämpfen, sief et fir d'Biodiversitéitskris ze bekämpfen, sief et fir déi sozial Krisen ze bekämpfen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn. Mee och an der Welt hunn natierlech, mir hunn zu Lëtzebuerg Ongläichheeten, déi ëmmer méi wuessen. Dat stelle mer all Joers fest, d'Aarmut, déi wiisst, d'Prekaritéit. An trotzdeem gi keng Krisemoossname getraff. Mir stelle fest, dass et eng Chamber ass, déi net gedriwwen ass vun enger Urgence, déi d'Urgence net spiert, wou vill Leit, an ech géing esouguer soen, déi meeschte Leit, déi an der Chamber sëtzen, déi Urgence net spieren, well se zum groussen Deel dovunner selwer verschount sinn. Déi meescht vun den, ech soen dat ëmmer erëm, déi meescht vun den Deputéierte si ganz kloer Proprietären, si keng Locatairen. A wa mer da vun der Aarmut schwätzen zu Lëtzebuerg a vun de Locatairen, déi zum groussen Deel oder zu, ech mengen, et ass en Drëttel, vun Aarmut betraff sinn, gesi mer ëmmer erëm, datt déi Chamber do am Endeffekt awer eng kleng Bulle fir sech ass a wierklech déi Urgence net Net spiert. D'Chamber representéiert net déi ganz Gesellschaft vu Lëtzebuerg. Si representéiert net déi Diversitéit, déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn, net kulturell, net linguistesch, net sozio-ekonomesch. A voilà, dat esou erklären ech mer zumindest mir eis, dass déi Krisemoossnamen, déi mer u sech bréichten, net getraff sinn. Ech soen et ëmmer erëm, och an der Chamber, wann u sech an där Chamber och aner Leit, aner Deeler vun eiser Gesellschaft vertruede wieren, da géinge mer ganz aner Moossnamen huelen, da géinge mer ganz aner Krisemoossnamen huelen. Natierlech schwätzen ech ënner anerem vum Droit de vote, fir dee mir ënner nach ëmmer sinn als déi Lénk. Mir menge wierklech, wa mer den Droit de vote hätte fir déi Net-Lëtzebuerger, dass mer dann am Endeffekt vill méi radikal Moossname géingen huelen. Mir stelle fest, dass et e Blocage gëtt, e Blocage vun deene radikale Moossnamen, déi mer bréichten. Ënner anerem natierlech denken ech och un eng Steierreform, déi mer absolut gebraucht hätten, déi versprach gouf. déi net geholl ginn ass, a mir natierlech denke mir oder gesi mir, dass et virun allem d'DP ass, déi do blockéiert, dat hu mer, mengen ech, och schonn d'lescht Joer gesot. D'Sondagen, déi geholl gi soen jo ëmmer erëm, dass d'Wieler vun DP Leit sinn, déi sech selwer am zefriddenste soen an eiser Gesellschaft, an natierlech erkläert dat, firwat eng DP am Endeffekt déi Partei ass, déi sech zefridde gëtt mam Status quo an déi net wierklech Changementer an d'Richtung vu méi enger gerechter Gesellschaft wëllen huelen. An d'LSAP an déi Gréng, déi mat der DP matlafen, wéi mir ëmmer soen, fonctionnéiere ganz nom Motto Dabeisein ist alles. An mir soen do einfach, dat geet einfach net méi duer. Si kënne sech net esou benotze loossen a matmaache mat enger Partei, déi si dominéiert an déi am Endeffekt um Status quo interesséiert ass. a voilà, sech domadden zefridde gëtt. Mir gesinn och, datt zéng Joer no dëser Regierung, déi mam Motto ugetrueden ass, d'Fënstere grouss opmaachen a lëften, mengen ech, war hire Slogan, ass wierklech net vill dovunner iwwreg bliwwen. Op ganz ville Plaze, wann een e bësselchen den Teppech ophieft a e bësselche kucke geet ënnen drënner, da gesäit een, datt et ganz vill stëbst, datt net vill vun Transparenz do ass, datt net vill Rechenschaftspflicht do ass an datt och net vill Verantwortungsbewosstsinn do ass. un deem et eben dacks och feelt. Mir hunn eng Rei Initiativen an deem Beräich geholl, wou mer gesinn, dass et stëbst, ënner anerem zum Beispill, ech soe lo een, zwee Beispiller, beim Kontrolldokter vun der CNS, wou mer gesinn, dass absolut keng Rechenschaftspflicht besteet, wou absolut keng Transparenz besteet, wou net gewosst ass, wéi d'Entscheedunge geholl ginn, wou net kloer ass, wéi am Endeffekt d'Entscheedunge geholl ginn, fir d'Patienten respektiv d'Assuréen, a wou ebe ganz komesch Entscheedunge geholl ginn a wou absolut net kloer ass, wéi deen, dat ass esou ee Beispill, voilà, wéi deen Service funktionéiert a wou d'Patienterechter och net respektéiert ginn. Een anert Beispill, och eng Initiativ, déi mer geholl hunn am Beräich vun de Kannerrechter, bei de Placementer, och do, Och do ass et esou, datt e gewëssene Modell, dee vun de groussen Institutiounen, déi mat engem Forfait funktionéieren, och dee gëtt privilegiéiert par rapport zu engem anere Modell, dee vun de Fleegefamillen. Datt och just ee Beispill, fir ze soen, Och do stëbst et, och do gëtt et keng kloer Rechenschaftspflicht, keng kloer Transparenz, firwat et esou ass. An eiser Debatt ass kloer erauskomm, datt all d'Parteie gesot hunn, De Modell vun de Pflegefamilljen ass besser am Intérêt, also méi am Intérêt vum Kand, vum Intérêt supérieur vum Kand, an awer gëtt de Modell vun deene groussen Institutiounen zu Lëtzebuerg weider prioriséiert, privilegiéiert, well och do kann ee se soen, ass de Forfait, dee, deen eben domadden zesummenhänkt, an d'Kanner gi weiderhin an déi grouss Institutioune placéiert. Och dat ass just ee Beispill, fir ze soen, dass et stëbst, dass vill Saachen net kloer sinn, dass et oft un Transparenz mangelt. an u Rechenschaftspflicht. En anert Beispill ass de Filmfong, wou vill driwwer geschwat gouf, wou och do mer an de Kommissioune gesinn hunn, wéi et dacks un Transparenz a Rechenschaftspflicht mangelt bei hinne, wéi d'Entscheedunge geholl ginn, wéi d'Prozedure sinn an och respektiv d'Prozedure guer net respektéiert ginn och bei hinnen. An och do geet et ëm Milliounen zum Deel, genee esou wéi bei anere Servicer. Dat si just Beispiller, fir ze soen, dass hire Motto, wéi gesot, Fënsteren opmaachen a grouss lëften, awer och zéng Joer méi spéit, voilà, op ville Plazen ass dat absolut net esou de Fall. Mee och no bannen an der Chamber mangelt et u Rechenschaftspflicht. Mir gesi ganz vill Deputéierten, déi säit Joerzingten do sëtzen an déi, eisem Gefill no, dem hiren a mengem Gefill no op jidde Fall, voilà, sech zimlech doheem spieren an der Chamber a vum Gefill hir wierklech, dass et entre soi, wou et u Rechenschaftspflicht feelt. A momenterweis huet ee wierklech dat Gefill vun deem Entre-soi. An ech hunn mer u sech, Dir wësst et, Députés-Mairen, de Cumul des mandats ass eppes, wat eis immens en Dag am Aen ass. Och do gesi mer, datt ganz vill Deputéierten am Endeffekt zum Deel ni do sinn, a wa se do sinn, wierklech d'Wuert net ergräifen. An ech muss éierlech soen, datt dat fir eis en Hohn ass, well se de Mond och quasi ni opdinn an ee se net héiert. An ganz kloer muss ech do soen, datt eng Chamber, wou zum Deel, vu verschiddenen oder vu wierklech enger Rei parteiiwwergräifend duerch dee Cumul des mandats u Manktum u Respekt feelt par rapport zu der Chamber, par rapport zu deem héijen Haus, par rapport zu de Wieler an dem öffentleche Geld, wéi gesot, well déi Leit och zum Deel wierklech net do sinn an hir Roll, hir wichteg Roll, hir wichteg Missioun net mat deem néidegen, mat där néideger Rechenschaftspflicht erfëllen. Wéi gesot, si soen alleguer ten, si wäre géint de Cumul des mandats, mee och do geschitt näischt. Mir haten och eng Debatt dodriwwer. Voilà, si soen alleguer, de parteiiwwergräifend, dee muss opgehuewe ginn. Mee voilà, nach eng Kéier, och do gesi mer näischt Konkretes. Dofir hu mir och do eng Initiativ geholl, eng Proposition de loi agereecht, fir de Cumul des mandats eben opzehiewen, fir den Deputéiertemandat mat de Mandater vu Schäffen a Buergermeeschter incompatibel ze maachen. Voilà, déi Proposition de loi hu mer viru Kuerzem déposéiert. Déi ass natierlech an der Chamber. Da muss mer kucken, wéi, wéi dat geet. Mee voilà, da gesi mer, gesi mer, wéi dat geet. Mee op jidde Fall, wéi gesot, zéng Joer méi spéit, fir eis feelt et un deem, un deem, un deem Motto, Fënsteren op Maten a Lëften. Mir gesinn net wierklech, wat dovunner iwwreg bliwwen ass. A mir menge wierklech, dass déi Regierung do aus dem leschte Lach päift an net méi vill Projeten huet, net méi vill ze soen huet.

Firwat ass näischt ze verléieren, mee mat eis alles ze gewannen? Laut Aussoe vun anere Parteie gi mär jo ganz gäre mam adr an den Dëppen gehäit a fir net koalitiounsfäeg erkläert. Ech weess zwar net, wouhier dat kënnt, well mir hu schonn eng Kéier bewisen, an zwar an der zweetgréisster Stad vum Land, zu Esch, mat eisem fréiere Schäffen, dem Änder Hoffmann, deen do ganz aleng am Schäfferot sutz an deen do wierklech lénks Akzenter konnt setzen an och gesat huet, wat jo beweist, dat de Vott vun der Lénker keen onnëtze Vott ass an dat een net muss op de Vott utile goen, fir datt eppes geschitt, dat ass, dat ass Humbug. Riets a lénks, ech mengen, dat brauch ech hei kengem ze erklären, si diametralement opposé. Wie riets ofbéit, huet et einfach. Dat si schnell Léisungen, dat sinn einfach Léisungen, dat si pauschal Léisungen, dat si populistesch Léisungen. Et fënnt ee ganz séier e Bouc émissaire, Liewensplanungen an alles wat aneschters ass, wat net an ee klenge petit bourgeois Sex passt, gëtt verurteelt, fäerdeg gemeet, diskreditéiert, ech soe just Tatatom déi lescht Dee an de Social Media, et j'en passe. Wee lénks ofbéit, huet et vill méi schwéier, well dee muss uecht ginn, datt kee vu vir kënnt, datt kee vun hannen iwwerhëlt. E muss kloer undeiten, wou et higeet, e muss immens oppassen a konzentréiert bleiwen, e muss seng Aen iwwerall hunn, e muss vigilant bleiwen, e muss sech dauernd erklären. Eng liicht Sprooch ass hei net vun onnëtz, an déi hu mir leider net. Mir hunn déck Programmer a mir brénge leider et net fäerdeg, dat als liicht Sprooch un de Mann an un d'Fra ze bréngen, ouni populistesch ze si wéi aner Parteien dat man. A mir sinn anscheinend jo ze extrem an eisen Iddien an Aussoe vu lénks. A jo, dat si mir. Ech ginn Iech elo eng Rei Beispiller, wéi extrem mir sinn. Mir sinn déi Partei, déi sech dofir asetzt, dat mir méi Wunnraum schafe mussen, ganz schnell a ganz vill, an zwar am Locatif. An zwar hätte mir do gären, dat d'Gemengen an de Stat, endlech hir Verantwortung iwwerhuelen. Mär sinn esou extrem, datt mir äis dofir asetzen, datt all eidelstoend Wunneng soll direkt kënne genotzt ginn an datt all eidel oder broochleienden Terrain muss kënne bebaut ginn, a sief et nëmmen an enger Modularbauweis oder mat Tiny Haiser. Mär sinn déi Partei, déi sech dofir asetzt, datt Obdachloser, Drogéierter, Entloosse Prisonéier eng Méiglechkeet kréie fir sech ze logéieren. Ups, ah jo, déi wiele jo och net. Ups, jo keng Lobby. Mir sëtzen eis doniewent och nach an, dat Fraenhaiser solle méi, da méi do sinn, dat Fraen, déi an engem, aus engem toxesche Stot wëlle flüchten, dat och endlech kënne maachen. Mir sinn esou extrem, datt mir eiser Regierung virwerfen, an deem dote Beräich, an deem doten Domaine awer quasi näischt gemaach ze hunn. Mir sinn déi Partei, déi sech dofir asetzt, datt déi schaffend Leit genuch Loun kréie fir hir Aarbecht, datt de Mindestloun weider gehuewe soll ginn a muss ginn, datt endlech déi Steierreform komme soll, fir datt méi Loun ënnert dem Strich iwwereg bleift fir déi schaffend Leit. Mir sinn esou extrem, datt mir fuerderen, datt d'Kapital méi besteiert gëtt. esou wéi och déi extrem héich Léin, dat heescht de Spëtzesteiersaz misst an d'Lut goen, well déi, déi wierklech vill verdingen, déi kënnen déi, déi net vill verdingen oder quasi näischt verdingen, roueg mat duerchhuelen, andeems datt déi ebe manner Steieren oder guer keng musse bezuelen. Mir sinn déi Partei, déi sech dofir asëtzt, datt dat schaffend Vollek sech soll a ka gewerkschaftlech betätegen. Mir sinn esou extrem, dat mir fuerderen, dat an all de Betriber Kollektivverträg sollen ausgehandelt, respektiv mussen ausgehandelt ginn, well dat ass d'Fundament vun der Ofsécherung vun de schaffende Leit. Mir sinn déi Partei, déi sech asetzt fir eng Aarbechtszäitverkierzung, an zwar fir jiddwereen, fir dat d'Care-Aarbecht besser ka verdeelt ginn, fir dat d'Aarbecht, Sport, Famill, Akafen an de Benevolat, Vélovolat, alles kann ënnert engem Hutt bruecht ginn. Mir sinn esou extrem, datt mir verlaangen, datt all Betrib soll kënnen e Plang ausschaffen, wéi e kéint dës Mesuren eventuell en place setzen. Dat geet net vun haut op muer, dat brauch eng Zäit, dat muss een elo ufänken an natierlech och mat Hëllef vum Staat fir kleng a vulnerabel Betriber. Iwwregens huet schonn ee Betrib dat fräiwëlleg hei zu Lëtzebuerg ëmgesat. Wëllkommen am Club vun deenen Extremen. Mir sinn déi Partei, déi sech fir eng besser Educatioun asetzen. Mir plädéiere fir e Bildungssystem, wou all Kanner a Jugendlecher, zumindest emol am Fundamental, an hire Quartieren an d'Schoul kënne goen. Mir sinn esou extrem, datt mir gären hätten, datt se all matgeholl ginn an datt keen am Ree stoe gelooss gëtt. Mir sinn déi Partei, déi sech fir den Artisanat, d'Beruffsausbildung, asetzt, fir datt déi nees méi Bedeitung kritt an eise Schoulen an an eiser Gesellschaft, esou datt een nees houfreg op säi Beruff ka sinn. Mir sinn esou extrem, datt mir gären hätten, datt d'Bildung an der ëffentlecher Hand soll bleiwen a sinn an et soll kee privat parallele lukrative Schoulsystem niewendrun opgebaut ginn, wéi dat am Moment de Fall ass. D'International Schools kënnen dësen Challenge net iwwerhuelen, mee an all Schoul mussen Ugebueder sinn, déi eiser Multikulturalitéit an eiser sozio-ekonomescher Realitéit hei am Land Rechnung droen. Mir sinn déi Partei, déi sech och fir eng würdeg Altersversuergung ausschwätzt. Mir fuerdere méi kommunal geréiert Altersheimer a si géint en Orpea, dee sech just op Käschte vun de Leit beräichere wëll mat sengen Aktionären. Mir sinn esou extrem, datt mir dobäi och nach fuerderen, datt d'Pensiounspraisser abordabel bleiwen an och fir Persounen, déi eng kleng Rent hunn, gérabel sinn. Mir loossen hei d'Argument net gëllen iwwert de Fonds national de solidarité, datt dee jiddwerengem ënnert d'Äerm gräift. 77 Prozent vun de Fraen, déi an engem CIPA liewen, mussen op deen zeréckgräifen a kënne sech donieft iwwerhaapt näischt méi leeschten. Ass dat e würdegt Liewensenn? An eisen Aen net. Mir sinn esou extrem, datt mir och genuch qualifizéiert Personal fuerderen, fir all dës schwiereg Aarbechten an den Altersheimer ze geréieren. Mir sinn déi Partei, déi sech dofir asetzt, fir eng gutt flächendeckend Kannerbetreiung, vum Klengkandalter, also de Crèchen un, och hei an öffentlecher Hand a mat genuch qualifizéiertem Personal. Mir sinn esou extrem, datt mir fannen, datt de Staat de Gemengen hei besser a méi muss ënnert d'Äerm gräifen, souwuel finanziell wéi och logistesch, fir datt et keng Waardelëschte méi ginn, fir datt déi Chancëgläichheet och do ass, mat deeër eis Regierung sech Dag fir Dag esou gär bretzt. Mir sinn déi Partei, déi och am Ukrain-Krich mat liichten aneren Nuancë kommunizéiert huet, mee déi liicht Nuancen, An eisen Discours sinn eis am Mond verdréint ginn an ëmmer nees si mir vu verschiddene Journalisten an der Press als Putin-Versteeër duergestallt ginn, obwuel mir de Putin a säi Regime ëmmer nees op strengst kritiséiert a verurteelt hunn. An trotzdeem si mir esou extrem, datt mir ëmmer nees den Dialog an d'Verhandlunge fuerdere fir d'Mënscheliewen op bäide Säite ze retten. Mir sinn esou extrem, datt esouguer eisen Staatsminister De Bettel eis Positioun iwwerholl huet. Wëllkomm Xavier am Club vun den Extremen. Wéi der elo hei héieren hutt, si mär ganz schrecklech extrem a mär sinn dat och ganz gären. Wann dann all déi Pisten, Ideeën a Proposen, déi ech elo virdrun hei opgezielt hunn, ze extrem si fir d'Majoritéit, fir eis beweist dat just, datt d'Regierungsparteien an. Meng Parteikollegin hei huet et virdru scho gesot, den Eescht vun der Situatioun absolut nach ëmmer net erkannt hunn. An e kënnt och net bei si duer. Si huet gesot, firwat. Si wëllen eisen Discours, eisen Narrativ einfach net héieren. Si wëllen och net, dat aner Leit en héiert. An dofir gi mir einfach diskreditéiert mat Aussoen, déi mir ni esou gemeet hunn. A mir gi ganz gäre mam Rietsebor an en Dëppen gehäit, laut Hufeisentheorie. All dat just well mir Recht hunn an et gefragt gëtt, mir giffe vläicht ze vill Opwand kréie bei de Walen. Dat domadder awer Stëmmen un de rietse Bord ginn, dat gëtt einfach ausgeblent an net seriö geholl, bis et dann iergendwann erëm eng Kéier ze spéit ass. Riets huet nach ni vill Guddes an eiser Geschicht bedeit, nach ni. Mir brauchen net esou laang zeréck kucken ze goen, fir ze kucken, wat alles mat riets geschitt. Awer déi lénks Kräfte waren déi, déi sech nach ëmmer agesat hunn. a gekämpft hunn fir besser Aarbechtskonditiounen, fir besser Léin, fir gewerkschaftlech Aarbecht, fir en Zesummenhalt, fir eng resilient Gesellschaft, fir eng besser an eng méi liewenswäert Zukunft, fir datt d'Leit emol erëm zesumme wëssen, datt si de Pouvoir hunn, sech zesumme kënnen ze setzen, fir eng Citoyennetéit. Dofir hunn déi lénk Kräfte sech agesat. Mee anscheinend si mir dofir iwwer ze vill extrem.
Ech wäert ganz kuerz dann op déi fënnef lescht Joer zréckgoen, de Bilan vun dëser Legislaturperiod versichen ze skizéieren. A wéi d'Myriam elo grad och sot, et huet u sech, Mat enger Ëmsetzung, mat enger Fuerderung, vläicht eng extrem Fuerderung vun eis ugefaangen, déi mer an der viregter Legislaturperiod an de Mëttelpunkt gesat haten, dat war d'Ëmsetzung vum gratis ëffentlechen Transport, wou een sech nach kann erënneren, datt mer nach relativ kuerz virun de Wahlen eng Initiativ ergraff haten, y compris an der Chamber mat enger Motioun, wou mer dat gefuerdert haten a wou mer souwuel vum Här Gramegna deemools en long et en large erkläert krut hunn, datt dat guer net géing goen, an awer och vum Här François Bausch erkläert krut hunn, datt dat eng Schnapsiddi wier an datt een dat net kéint ëmsetzen. Kuerz drop. Duerno während de Wahlen huet DP, war d'DP der Meenung, datt dat awer trotzdem eng gutt Iddi wier, déi Gréng nach ëmmer net. An duerno war et relativ erstaunlech ze gesinn, wéi den Här Bausch op der Tëlee dann eis Argumentatioun iwwerholl huet, fir z'erklären, firwat de gratis ëffentlechen Transport ganz gutt wier. Mir waren esou ze soen e bësse ongewollt Ghostwriter vun der Regierung an deem Fall. Ëmmerhin ass et gutt, datt déi Saach ëmgesat gouf. Et wier vläicht e bëssen héiflech gewiescht vum Här Bausch, fir och drun ze erënneren, datt mir u sech um Ursprung vun dëser Iddi an deem Kontext waren. Elo geet et awer duer mat de Blummen. Et war just eng u sech, well, an d'Nathalie huet dat jo och scho gesot, Et war wierklech, et ware wierklech fënnef Joer, déi souzesoe verpolfert waren, déi verluer gi sinn. Et ware fënnef Joer vum Laisser-faire. Dat Allerschlëmmst ass u sech eng vun, eng, eng, ee vun den Themen, wou wierklech de Laisser-faire eriwwer komm ass a wou kee Laisser-faire dierft sinn, dat ass d'Klimapolitik, déi, D'Regierung kënnt einfach net aus där Logik eraus, fir d'Klimapolitik op individuell, privat Initiativen ze maachen, de Géigendeel vun deem, wat mir u sech och fuerderen. Well mir fuerderen zum Beispill energetesch Sanéierung. Dat muss wierklech geschéien, dat muss séier geschéien, an dofir kann nëmmen d'ëffentlech Hand dat an de Grëff huelen an et kann een net, dovunner ausgoen, datt d'Leit op privater Initiativ, och wa se e Prêt kréien an der Taux zéro an esou weider, datt se all déi Saache musse selwer maachen. D'ailleurs, et funktionéiert net, well relativ wéineg Leit dorobber Réckgrëff huelen. Ma dat sinn dann, dat ass natierlech ëmmer gutt, wann d'Leit dat maachen, mee et geet net duer. An dofir muss d'ëffentlech Hand dofir antrieden, mee dat versteet déi heite Regierung net. Natierlech scheitert et un der DP, mee et scheitert awer och un de Gréngen, well déi Gréng och wierklech net verstanen hunn, datt wann een eng Ëmwelt-, respektiv Klima-, Energiepolitik wëll maachen, datt een, datt de Stat an d'Gemengen och an d'Responsabilitéit musse geholl ginn an datt dat net ofgewälzt gëtt Op d'Leit selwer dono ass et jo och kee Wonner, datt déi ganz wichteg Fuerderungen, déi musse gemaach ginn an der Klimapolitik, dono vläit souguer onpopulär ginn. An dofir sinn ech och e bësse rose mat de Gréngen, datt se u sech gutt Iddien dono onpopulär maachen, amplaz se populär ze maachen, well et huet jiddereen drun ze gewannen, zemools déi, déi am mannste verdéngen, wann dono seriö sanéiert gëtt. Mir mierken och mat der Kafkraaft, d'Kafkraaft, trotz Inflatioun, Geet net erop, zemools fir déi méi déif Léin, zemools wat de Mindestloun ugeet, wou mir weiderhi soen, datt de Mindestloun ëm 300 Euro wéinstens soll eropgoen, fir wéinstens op déi 60 Prozent vum Medianloun ze kommen. Do ass an deene fënnef Léin quasi näischt geschitt, ausser déi automatesch. Erhéijungen, déi souwisou musse geschéien an déi ëmmer vun der LSAP verkaaft ginn, wéi wann dat e grousse Schlag wier. Mee am Prinzip géif all Regierung dat souwisou musse maachen. Dat heescht, do ass och vill Zäit verpasst ginn an dat ass an dëser Situatioun vun Inflatioun an och vun Aarmut, déi sech ausbreet, net akzeptabel. Am selwechte Sënn, Ëmverdeelung, well mir hunn eng Uhäufung vu Räichtum hei am Land a mir hunn anerersäits Leit, déi ëmmer méi a finanzielle Schwieregkeete kommen, misst eng grouss Steierreform kommen. Mir haten, mir waren un der Initiativ, nach Enn 2020 hate mir d'Initiativ ergraff, fir an der Chamber eng gréisser Consultatiounsdebatt ze starten. Stand fonnt huet iwwer eng Steierreform an duerno ass näischt méi komm. Firwat? Well anscheinend ass et ëmmer ze fréi, dat ass ze spéit, dat ass dee schlechte Moment, et kann ee keng Steierreform maachen. Also, bon, a Wierklechkeet si se sech warscheinlech net eens ginn oder si hu sech och net getraut, eng Steierreform ze maachen. Well eng Steierreform ze maachen, wann alles an der Rei ass, Da brauch een awer definitiv keng ze maachen. Also souwisou, mir sinn ëmmer an enger Situatioun hei zu Lëtzebuerg, an net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, wou mer mat verschidde Krise konfrontéiert sinn. An déi Krisen, déi hunn och haaptsächlech domadder ze dinn, mat der Konzentratioun vu Räichtum. D'Steierreform ass eng Méiglechkeet, fir justement géint déi Konzentratioun vu Räichtum ze goen a fir eng méi gläich Ëmverdeelung ze maache vum Räichtum hei am Land. An dann si mer scho beim Logement, well dat huet jo och eppes domadder ze dinn, d'Konzentratioun vum Räichtum. Bon, den Här Kox wollt jidderee mat op d'Boot huelen. D'Boot ass iergendwou verschwonnen oder ënnergaangen, mir wëssen et. Mee et ass warscheinlech dee gréisste Fail vun dëser Regierung, datt u sech keng richteg Logementspolitik gemaach gouf. A wéi Der wësst och, an dat ass u sech e bëssen dat schlëmmst Beispill, d'Konkurrenzautoritéit zu Lëtzebuerg huet jo grad dat bestätegt, wat mir zënter Jore soen, dat heescht, datt de Logementsproblem och e Spekulatiounsproblem ass vum Bauland, datt et domadder zesummenhänkt, datt Immobilen a Bauland an e puer Hänn, e puer Betriber konzentréiert sinn. Dat ass eng vun den Haaptursaachen, déi och d'Konkurrenzautoritéit ënnerstrach huet. Dat soe mir zënter längerer Zäit, dat seet den Observatoire de l'habitat, dat seet d'Press och. D'Regierung war iergendwéi an deem Kommunikatiouns, an där Kommunikatiounsketten iergendwéi ausgeschloss. Si kruten dat entweder net mat An elo soen se, jo, et misst ee vläit kucken, eppes ze maachen. Et ass inakzeptabel, wat geschitt ass. A mir sinn der Meenung, datt een deem Laisser-faire muss en Enn setzen an datt mer och grad op deem Punkt mussen agéieren. An an deem Sënn ginn ech dann och dem Marc Baum d'Wuert weider, well hie wäert och op dee Punkt e bësse méi agoen.
Voilà, merci, merci David an och merci Myriam an Nathalie. Ech mengen, mer hat elo probéiert a kuerzer Zäit e bëssen e Réckbléck ze maachen op déi lescht fënnef Joer, op dat wat an der Chamber virun allem net geschitt ass a wat eigentlech hätt misse geschéien. An den David huet elo zum Schluss op eng Urgence opmierksam gemeet, déi och an alle Sondagen déi Haaptpreoccupatioun vun de Mënschen zu Lëtzebuerg ass, an dat ass eeben de Logement. A viru e puer Deeg huet eeben d'Autorité de concurrence eng Nott publizéiert, déi zu Recht, mengen ech, an der Press an och dobausse vill diskutéiert ginn ass, well éischtens mol se zu Erkenntnisser kënnt, déi een eigentlech schonn ëmmer iergendwéi geaant huet, déi se awer elo wierklech mat Zuele beleet, an op der anerer Säit, well se grad aus engem Eck kënnt, wou een et net onbedéngt geduet hätt. D'Autorité de concurrence ass elo net onbedéngt eng lénksradikal Organisatioun, mee ass éischter e liberaalt Konstrukt aus der europäescher. Unioun. Et sinn zwou grouss Erkenntnisser fir eis aus deem Pabeier. Déi eng ass déi, déi ee schonn e bësse geahnt huet, nämlech datt d'Promoteure sech an deene leschten zéng Joer op eng onverschimmt Aart a Weis beräichert hunn, ouni, datt doduercher méi Wunnengen entstanen hunn, eng Verachtwachung innerhalb vun zéng Joer vun de Gewënnmargen, ouni datt doduercher wesentlech méi Wunnraum entstanen ass. An dat, wat awer och grad fir eis erstaunlech ass, ass d'Opmierksam maache op de Fait, datt dat deelweis erwirtschaft ginn ass duerch Sozialdumping, duerch schlecht Léin, Arm oder niddreg Léin am Bausecteur duerch schlecht Aarbechtskonditiounen, also genau de Contraire vun deem, wat Liberaler eis ëmmer probéiere kloer ze maachen, nämlech datt d'Léin zu Lëtzebuerg ze héich wieren an doduerch wieren d'Wunnengen esou deier. De Contraire! Ass de Fall de Contraire, Suggestioun vun der Autorité de concurrence, nämlech datt ze wéineg Main d'oeuvre zu Lëtzebuerg ass, datt et immens schwéier ass Main d'oeuvre op Lëtzebuerg ze kréien, well souwuel d'Aarbechtskonditiounen net gutt sinn, wéi awer och d'Salairen net deem entspriechen, wat een zu Lëtzebuerg brauch, fir kënnen anstänneg ze liewen. Dat heescht, op der enger Säit hu mer eng Beräicherung, déi wierklech. all Limitte vu Manéierlechkeete bäi wäitem iwwerschreit, déi an de Beräich vum Obszönen iwwergeet, op Säite vun de Promoteuren a Wirtschaft um Réck, duerch Sozialdumping um Réck vun deene Leit, déi eigentlech d'Wunnenge bauen an déi missten de Mérite dofir kréien. Dat ass d'Situatioun zu Lëtzebuerg. Dat seet eng liberal, onofhängeg Institutioun, déi probéiert huet och e Fokus ze leeën op aner Elementer, op aner Glidder vun der Ketten, vun der Wäertschöpfungsketten, wou se net nëmmen d'Promoteuren, mee awer och d'Constructeuren deelweis sinn et déi selwecht, d'Banken, d'Agencen, etc. Benannt hunn an do op d'Komplexitéit vun deenen Zesummenhäng opmierksam gemeet hunn. Ech mengen, datt déi heiten Nott elo definitiv awer, nieft all deenen Erkenntnisser, déi mer virdru schonn haten, déi wëssenschaftlech Analyse vum Antoine Pacou, deen drop opmierksam gemeet hunn, datt mer zu Lëtzebuerg e Phänomen vu Land Banking hunn, dat heescht, datt eng Konzentratioun vu Muecht, vun Terrainen an den Hänn vun nëmmen e ganz wéinege grousse Promoteure respektiv Privatpersounen dozou féiert, datt net vill gebaut gëtt an datt dat Land Banking zu Lëtzebuerg steierlech esouguer nach ënnerstëtzt gëtt. Dat heescht, datt eis Problemer, déi mer hunn, datt net genuch gebaut gëtt, hausgemeet sinn, ass déi heiten Etüd, mengen ech, déi elo awer wierklech d'Faass zum Iwwerlafe komme léisst. An duerfir kënne mer Äech elo och schonn ukënnegen, datt dat dat Éischt wäert sinn, wat mir an der nächster Chamber wäerte maachen, nämlech eng parlamentaresch Enquêtëkommissioun afuerderen zu genau där doter Problematik, d'Komplexitéit, d'Verstoe vun deene Chaînes de valeuren an déi automatesch och Chaînë vun Ausbeutung sinn, eng obszön Beräicherung op der anerer Säit, d'Misär bäi deene Leit, déi dat erschafen, a gläichzäiteg Honnertdausenden, déi keng Wunneng méi fannen, well d'Demande net nokënnt. An zweetens, dat ass och eng Missioun vun der Enquêtëkommissioun, et war net keen, et gi Responsabilitéiten, et gi Responsabilitéite fir d'Schafung vun engem steierlechen Ëmfeld, wat ebe justement Landbanking erméiglecht, et gi Responsabilitéite fir d'Konzentratioun vu Muecht, et gi Responsabilitéite duerfir datt zu Lëtzebuerg net gebaut gëtt, an et ginn och Profiteuren an et gi Connectiounen, déi do gemeet gëtt, an eng parlamentaresch Enquêtëkommissioun, mengen ech, ass dat richtegt Instrument, fir datt wierklech do endlech ka Liicht an dat awer relativ ominéis Donkel kommen. Mir wäerten dat als mat als eng vun eisen alleréischten Aktiounen an där nächster Chamber maachen. Erstaunlech ass, datt och gesot gëtt, an de Franz Fayot kommentéiert dat an de soziale Medien a seet, Oh, dat do ass jo eigentlech skandaléis, lo muss eppes geschéien. Dorop äntwert him op den nach ëmmer selwechte soziale Medien de Wunnengsbauminister Henri Kox äntwert him domadder, datt e seet, Ma endlech ass nach en anere Minister deen dat och gesäit. An ech denke just, ech fuebelen, do sinn zwee Ministeren zoustänneg fir Ekonomie a Wunnengsbau, déi elo esou maachen, wéi wa se eng Problematik géifen entdecken, keng Léisungen drop hunn, mee soen, et misst awer elo iergendeen iergend eppes maachen. Dat ass en Abandon vu Politik an dat ass och en Disrespekt, e Refus vu Verantwortung iwwerhuele fir déi Problematik, déi mer hunn. Voilà, mat engem klengen Ausbléck dann op dat, wat mer da ganz deemnächst an der Chamber wäerten an Ugrëff huelen, wollte mer dann hei ofschléissen dëse parlamentaresche Bilan.